Pira yi koraa asɛm ɛ o pira abusuafoɔ ma me te haban aa nyɛ nya nhyɛ ma so na me bɛ di sunsun mu asɛm wai sɛ mo a mo nim sɛ panyin ɛtena fie ne yɛ bu nyankawefoɔ a ɔka ho ae ntɔkwa a ɛkɔ so ama santen ta kɛseɛ ne so ɛyɛ sunsun mu a nipa mmienu ɛyɛ gyata gyatabaa ae ana ɔbɔfoɔ ɛne ɔbɔfowaa ae ntɔkwa ne mu aso gegegege na wei ne ato akyerɛ me ae sɛ gya me na me dware wie a na nsuo asa Me bɛka bi na ɛnyɛ yie na afei na mebɛduadua mu atietie mu ɛ eh, nyame nipa wo na wohyɛ woyɛ woyɛ nyame nipa a wohyɛ asɔfo tadeɛ ae di kan bɔ ama ne ɛbaa ne sɛn. ɛm sɛ m'ani abere but ɛɛ ne berɛ nsogya. Eh, menim sɛ w'ani abere paa w'ani mbere anka wo nkasa w'ani mbere anka wo kasa kasa me sɛ ɛbaa ne sɛn. ɔkɔmfoɔ baa bi wɔ kurom a ɔyɛ akoraa wɔ m'anim sikam abrabɔ mu biribiara. Wɔde bɛyɛ mfeɛ mmiɛnsa didi m'atam atwa ntoro ato me so. Gaza. Ɔtena ne TV so kyerɛ da a me mɛkɔ prison. Mamfi no. Ti mi fa ho adwene saa sɛ hwehwɛ na na ɔtan wo. Nipa a woka n'asɛm a me memfa nkyɛ wo da ɛyɛ me yere. Ɛfrɛ no Quincy Ara. That girl ne didii n'atam. m'ankasa. O, ɔde me kasa, ɛnna me kora me yere saa, abere apem a, hwɛ, woka ne ho asɛm bɔne a, ei, ntɔkwa a mako no ba na to ne adwuma mu wɔ, yɛ, hwɛ, yɛ sɛ wobɛka me no asɛm bɔne, na magya wo firi saa kwa. O, ɛnneɛ w'asɛm wɔ de, kasa. Girl no tumi tena ase ara na ɔno ara cookie story no ɔde ato me so, but what she know ne sɛ ɔyɛ adeɛ wɔ ntorɔ ho. Me me mayɛ me program a me me meka asɔfofoɔ asɛm no, obi abɔ wo din? Ade na abɛgyama wo ho? Ei, ei, ei! Wode apupuutu ne fa wo ho bra. Ɛbɛyɛ wo sɛ sene wobɛgye w'ani so. Memfrɛ wo, memfrɛ wo. W'ano yabeyabe memfrɛ wo. Da bia w'ano yabeyabe memfrɛ wo. Sɛ me me starte wɔ ne so a, ɔbɛka dɛm? If I started with her. Ah, wahu o, yɛn gane started, yɛn gane start.
Wo deɛ meyɛ piapia ne fa ho bra. Wowɔ sika a wobɔ paa yɛ atua. Monko ɛ, monko, monko.
Wowɔ sika a Wode nkurɔfoɔ yɛ adwuma a, ɛyɛ atua. Ɛno na ɛkyerɛ sɛ woyɛ wowɔ sika. Na Nyame nipa, wo wo yɛ Nyame nipa yi, wo wo wo ngyae ma ɛnka na asomdwoe nkɔtɔ. Ɛko biara da w'anim na wanko a, ɛntwa da. Aah na me me mete deɛ woreka yi ase anaa kyerɛ sɛ wopa akyerɛ sɛ I I Israel nkurɔfoɔ koraa kɔ nko ae ɔko ɛnti na ɛyɛ ntɔkwa bi wɔ ɛsɛ ɔko ane sɛ ɛnyɛ ne saa. Sɛ Onyankopɔn adwuma ne tamfo ne ɔkɔmfoɔ a

Wayɛ nneɛma bebree ma mfe o. Ɛkɔ obi a ɛbaa me hɔ nti a. A wabɛtena hɔ na obi kasa kyerɛ me yere na obi mmu me yere wo. Wotumi se me me Kwasi a.
Na bɛɛma a ɔda hɔ akyi de ti pɛn ne me. Ɛte sɛ a mobɛ mobɛyeyɛ mo ho sɛ ya eh. Asɛm bɛn kura eh. Mehia ngye obi ne mu ah. Mese hia ɔpamboɔ wɔ ha, mhm, Owusu Bɛmpa wobɔɔ ne din, mehia no wɔ ha Yɛadi asɛm no abu akomfoɔ, seesei ara Yɛabu asɛm no fɔ, seesei ara Deɛ ɔdi fɔ adi fɔ de no akɔtom, yeah Oh braa abusuafoɔ, sɛ mo nyinaa nawɔtwe yi mu moahu deɛ ɛrekɔ so wɔ amansan ntentan kɛseɛ no so Da biara ntɔkwa, sɛ ntentan so bɛyɛ da a na agye ntɔkwa Anaa obi redi obi atɛm, akwadaa bi redi panin bi atɛm anaa panin bi Ɛso edi akwadaa bi atɛm anaa panyin bi ambu ne ho? Adɛn na ɛwɔ sɛ ɛba ne saa? Ɛɛ, ɔbɔfo ɔbɔfoɔ a na medii kan hu ne video first na ɔbɛtoto baeɛ sɛ ntɔkwa no amene no akyɛ, wabɔ ato akyɛ, na mmom ɛyɛ Rev. Owusu Bɛmpa mpo na ɛkasa kyerɛ na mmere bi a na ntɔkwa no wanko. na afei de amene no, wakɔka aka ne yere asan aka ne mma ntaafoɔ te ɛnɛ wabɛtena n'aguam sɛ ɔwɔ ntɔkwako na ɔmfa message yi nkɔma ɛyɛ ɔbaa no a ɔden no deɛ yɛdi asɛm no na n'ano yabeyabe na ɛyɛ kɔmfo agrada sɛ wabɛka ntɔkwa gyingyan na ɔbɛkyerɛ ade paa sɛ ne last stop no ya ɛhɛn ana ɔbɔfo wa nso bɛtoto baayɛ sɛ hweɛ masa okari ewu a pɛ baabi tena o ɛmbɛfa me so mpɛ hype Hwɛ! Ɛmbɛfa me so mmpɛ hype koraa, naaso wobetsitsi hɛn ekosi ada a aba yi. Wo na mede wo yɛ me program wɔ me TV so. Tsetse bi ama ama woahu sɛ yes, Nyame yɛ ɔdɔ. Na kyerɛ sɛ ɔbɔfoɔ nso too n'ani a abue n'ano no so deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ ah, ɛneɛ saa deɛ a ɛneɛ ɛneɛ meretwɛn Kwesi Ada woyɛ wo so yɛ ɔbaa barima a wo nso wotua biribi te sɛ me a ɛneɛ bra na yɛanhwɛ akyiri. Hwɛ a me me ntaafo, me amahene asa na wɔabɛka wɔn asɛm, anaa me yere na wɔabɛka wɔn asɛm, me fa nkyɛ wo, ɔ last end no, mɛwiewie wo koraa. Na ɛsɛ saa na asɛm no akɔdu, enti yɛn nyinaa yɛtwɛn kɔsi ada. Sɛ deɛ ɔbɛba bɛba na deɛ ɔsan de bɛtoa so bɛtoa so. Deɛ ɛdi hɔ no ɛba bɛtɔ so wie a, afei deɛ ɛsan bɛba bɛtɔ akyire biom no, Bantebi TV so, aane, mayɛ panyin a memma nkwadaa nwe nyankafo, ɛmma yɛmbu nyankawefoɔ mma menka ho deɛ, yɛbɛtwitwi asɛm no sei tee-ntee-ntee-ntee, na yɛde deɛ ɛsɛ yɛ abua no. Aane, yɛtwa no na yɛde no kɔto baabi a ɛsɔ da no, yɛde no akɔto hɔ. Abusua ne fa a ɛtɔ so mmienu a buroni frɛ no part two, ma memfa me sekan wɔ hɔ na mentu me kyɛ, na mentu me kyɛ na mfifire tia binom. Ei! Nsawam, mfifire kɔtia ababaawa yi, ababaawa yi, ababaawa bɛn na mebɔ ne din sɛ mo nyinaa mokae no, Akuapem Polo? Aane, mmerɛ ɔyii ne ho, ah, ne ba, ne ba a ɔno nso so, ɔno nso wanyini ne mfie so ara sɛ, ɛbu kotodwe wɔ n'anim sɛ ɔrehyira no o, sɛ ɔka dɛn o, sɛ yɛhu deɛ ɔpɛ akyerɛ o, Ae a aban mmara sɔɔ ne mu no, ebi ayɛ yɛn ya, ayɛ sɛ Ghana deɛ ɛyɛ a ɛnkɔsi hwee, ɛnkɔsi hwee. Ghana mpanyinfoɔ nso pɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔpɛ scapegoat no, na ɛyɛ agye nsɛm wɔ ntentan no so. Ampa ni ampa a ɛbɛtɔ wɔn nnawɔtwe yi mu. Ei, ɛnna Akuapem, yɛse ɛ ɛ ɛ ɛ ɛɛ sɛ ɔba Friday yi, ɔse ɛnneɛ me me nyinsɛn de ɛ ɛ menyem. Woanim sɛ ɔba ɛrekɔ court na ɔnyem a, ɛtumi favour kakra, nti ɛnneɛ Akuapem, ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛwo ne ba akyi, nso ɛnso so no, wayɛ, ayɛ dɛ akɔtokotogye. agye ahyɛ hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a nyinsɛn bɛba. Ne nyinaa akyi no, aba no sɛ, Hwɛ, kɔhwɛ nsawa mu hɔ, apemfo agu hɔ. Hwɛ, na wo deɛ, wo akwadaa bi koraa na na ano wadi to afi asoɔdan mu, na wo deɛ, wo deɛ, wo a wowoo no, w'anim buu dwɛ. Aa, wonyem koraa, wobɛkum. Ampa, ampa, ampa, yɛanka bi anhyɛ mu. Anɔpa yi, meretwɛn ahu video a mɛyɛ a yɛnkɔhwɛ a, Akuapem Polo Jail, ninety days, ninety days, ei, three months, na three months, Ghana hye wo mu three months, ɛyɛ bɔkɔɔ, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ ahodwodeɛ. Akuapem Polo, Ahenfo fie anto ɔta, yɛama no three good months, ninety days, sɛ ɔmfa nkɔtra kɔhyɛ aban kuku mfa nsua nyansa, na ɔfiri mu fie a, afei wabɛyi n'awaa mu biom, wafiri mu fie a, afei ɔbɛkyerɛ sɛ ah, sɛ ɔbaa m'awaa mu ne m'apaa mu ne me nufu ntam no, ɛyɛ me kunu dea. Sɛ me koraa meka ho nti na mmarima bi mpɛ awadeɛ, ae, mmarima bi mpɛ awadeɛ a mmaa no taletale yɛ slay queens no, ɛsiane sɛ me barima, ɔbaa awaa mu na ɛsɛ sɛ mehu no. Me wade a mehu no ah Me nwade yɛ nso akua pimpolo ma mehu daa Ɛma me fele fa ho na ɛna awaleɛ ne dɛn biem Ampa kɔɔto nso kyerɛ sɛ ɛnka yɛ kɔɔkya ho dabi Ɔmo de na yɛ scapegoat no papapapa Wei na bloggers bebree Biscar Nana prɛprɛ yɛ mea me nua Ɔno koraa bɛfoaa so sɛ ɔtaa bloggers no akyinnye a ɛwɔ abrokyire deɛ yɛnim sɛ abrokyire obi nya case a the more na wo pa lawyer anaa court anaa police kyɔɔ no na ne buu fu more na ɔmia asɛm no mu more Aha yɛ mpatwɔ wo patwɔ koraa menim sɛdeɛ ɔmo te aseɛ faa ba Ghana deɛ Yɛnkye no yɛnkye no nku no o, yɛkye no ne yɛbɛku no nso a, na obiara nsa da mu. Ana ɛnyɛ hwe, ana ɛnyɛ hwe. Saa ara, Ghanafoɔ sɛ yɛ, yɛnnya adwo. Saa ntebea no, yɛntu afa so bio. Yɛama Akuapem Kpotweraban Kokum Ninety Days, ɔba a ɔde asua nyansa. Anuanom ne abusuafoɔ, aha na mede mo bɛsi, Bantebe TV so nie. Aane, wonnya nsɔskraibo yɛ. Mepaakyɛw fa nsa si sɔskraibo no so. Wobɛhu sɛ hɔ yɛ kɔkɔɔ adane fitaa na kyerɛ sɛ woasɔskraibo. Na sɛ hɔ yɛ fitaa deda deɛ a, na kyerɛ sɛ woasɔskraibo deda, ɛho nhia sɛ wobɛsɔskraibo bi bio. Na kyerɛ sɛ woagyaa no saa na woama me like ne wo comment wɔ hɔ. M'akra mu nyinaa, wo praa. Akuapem, ae, paano hyew, meyɛ Kofoduani deɛ, medu nsawa mu bi a, paano hyew, kpoftuu no, wei deɛ ɔnko ara na wobɛdi o. Ae, Prison, mede du hɔ a, ɛnyɛ sɛ yɛnkyɛ ndi, hei, aba fresh ne adeade biara, celebrate paano nko ara na wobɛdi. Wo deɛ woyɛ me twotwo mu twom kya ne so wɔ so bebree ɛti no yɛdi awerɛhoɔ deɛ nanso video ɛsi yɛ yaa na woanim sɛ the media games ɛteɛ ɛɛ fa ne tɛn ne ka tom akyi palago bɛseɛ makra mu nyinaa o praa nyame nka ho aa yɛbɛma ne ho makra mu nyinaa babaa